Komerodinnen a Komeroden, léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Ausland, léif Vertrieder vun der Press, als alleréischt wëll ech Iech natierlech och nach eng Kéier alles Guddes am neie Joer wënschen. 2019 ass e besonnescht Joer, an deem vill ronn Gebuertsdeeg wäerte gefeiert ginn. Op den Dag gëschter sinn et 100 Joer hier, datt d'Republik hei zu Lëtzebuerg ausgeruff gouf. Och wann dat leider net vun Dauer war. Mir sinn och 100 Joer no der Aféierung vum Fraen an Aarbechterwahlrecht an, dat wäerte mer méi spéit am Joer an eng Kéier esou richteg feieren, déi Lénk feiert dëst Joer 20. Gebuertsdag. Éier mer op 2019 kucken, wëll ech awer eng Kéier e Bléck zeréck op dat lescht Joer maachen. Dat ass net ëmmer flott, well et war alt erëm e Joer, wou mer op internationalem Terrain leider virun allem engem ëmmer méi staarke Rietsruck a villen Deeler op der Welt hu missen nokucken. An Italien si Rietspopulisten an der Regierung, a Brasilien huet neierdéngs e rietsextreme, wann net esouguer faschistesche President. Domat stellen déi Länner sech an eng Rei mat den USA, mat de Philippinnen, mat Ungarn a mat villen aneren. De Fait, datt ëmmer méi Rietsextremer an deenen an a villen anere Länner un d'Muecht kommen, sollt eis all Suerge maachen, well dat schuet net nëmmen de Minoritéiten an deene Länner. Déi riets Regierung an Éisträich attackéiert de soziale Fortschrëtt, dee Gewerkschafte viru Joerzéngten erkämpft hunn, a feiert erëm en Zwielefstonnendag an eng 60-Stonne-Woch an. An der Tëschenzäit huet de Bolsonaro vir, de Reebësch opzemaachen, fir vun der Industrie ongehemmt ofgeholzt ze ginn. Domadder zerstéiert en net just de Liewensraum vu villen indigene Volleker, mee och dee gréissten CO2-Späicher op der Welt. Wa Rietser un d'Muecht kommen, ass dat net nëmmen eng gesellschaftlech Kris, mee et ass och virun allem eng sozial an eng ekologesch Katastroph. Ma wou grouss Ongerechtegkeete geschéien, do entstinn och grouss a wichteg Beweegungsdynamiken. Déi positiv Säit vun der Medail ass, datt ëmmer méi Mënsche sech dëser hirer Responsabilitéit bewosst ginn, opstinn a fir e Wiessel kämpfen. Dat kann am klenge Kader geschéien, wann zum Beispill e klengt Känguru beweist, datt Homophobie definitiv keng Plaz méi hei zu Lëtzebuerg huet. Oder e méi groussen. Ënnert dem Motto Solidarität statt Ausgrenzung goufen et direkt e puer grouss Demonstratiounen an däitsche Stied mat zum Deel iwwer 250.000 Leit, déi géint riets op d'Strooss gaange sinn. An den USA, wärend d'Unhänger vum Trump ëmmer méi kéng gi fir Leit rassistesch z'attackéieren, Do gouf et bei de Midterm-Walen e reegelrechten Hype vu jonken, progressive lénke Fraen, vun deenen der vill konnten d'Wale fir sech entscheeden. An Ungarn protestéiere säit Wochen Dausenden an Dausende vu Leit géint den Orban a säi réckschrëttlecht Iwwerstonnegesetz. An a Frankräich ass no jorelaanger Austeritéit an onsozialer Politik d'Faass iwwergelaf, sou datt Leit vun all Alter a mat verschiddene sozialen Hannergrënn op d'Strooss gaange sinn an nach ëmmer all Weekend demonstréiere géint eng Politik, duerch déi Räich ëmmer méi räich an déi Aarm ëmmer méi aarm ginn. A wann Der Iech Videoen ukuckt vun der. Vun den Ausernanersetzunge mat der Police, da gesitt Der, datt si net zimperlech ëmginn. An awer stelle sech hinne Fraen a Männer, Jonker an Aler an de Wee, well se d'Politik vum Président de Riche net méi wëllen an net méi kënnen iwwert sech ergoe loossen. A wann déi Beweegung, wéi och anerer, och net zu honnert Prozent lénken Idealer entsprécht, Sou ass et awer wichteg se ze ënnerstëtzen. Et si Beweegungen déi vun ënne kommen a sech oft géint Ënnerdréckung, Korruptioun a sozial Ongläichheete wieren. An et ass un eis, riets Tendenzen ze demaskéieren an e lénkt Kräfteverhältnis ënnerhalb vun deene Beweegungen opzebauen. Kolleeginnen a Kolleegen, 2018 war Lëtzebuerg selbstverständlech virun allem geprägt vun de Chamberwahlen. A wat ech méi driwwer nodenken, wat mer méi bewosst gëtt, dass et d'Wahljoer vun de Widderspréch war. Zum Beispill erliewe mer op der ganzer Welt e Rietsruck, ëmmer méi Leit identifizéiere sech mat rietsen Ideeën a mat Nationalismus. Just hei am Land vergiessen déi sougenannte Patrioten sou kuerzfristeg, wéi de Lëtzebuerger Fändel ausgesäit. Oder och e bësse méi seriö, Déi sozial Ongläichheete waren nach ni esou ausgeprägt wéi am Moment. Den Aarmutsrisiko ass op engem Rekordhéich. An awer hunn d'Wieler sech majoritäirement géint eng Verännerung a fir e Weidersou decidéiert. Eigentlech ass et kee Wonner, datt zu de Wahlgewënner d'Pirate gehéieren. Si si schliisslech d'Partei vun de Géigesätz par excellence. Si si géint Plastik a schreiwen dat op Wahlplakater aus Plastik. Si si géint riets a grënnen dowéint, nach éier d'Chamber komplett vereedegt gouf, eng Fraktioun zesumme mam adr. Si si fir Transparenz, a loossen doduerjer zou, datt en ehemolegen Duebelagent an d'Iwwerwaachungskommissioun vum SREL kënnt. Mee et war awer gutt net esou domm, wat se gemat hunn, well duerch hir Zesummenaarbecht mam adr hu se elo esou vill Suen zur Verfügung, datt se op esou Klengegkeete wéi Paritéit kënne verzichten an d'Europawahl erëm zwee Drëttel Männer schécken. Mir kommen awer net derlaanscht, och iwwer eisen eegene Wahlkampf ze schwätzen. Kommt, mär sinn éierlech, mär haten eis e bessert Resultat erhofft wéi dat, wat agetrueden ass. Mee mär sollten eis awer doduercher net demotivéiere loossen. Mir hunn net de Kapp an de Sand gestach, mee direkt no de Walen e Prozess an d'Weeër geluecht, fir selbstkritesch d'Walresultat ze analyséieren. A mär sollten eis och net ze kleng maachen. Mir hu gewonnen, an dat als eenzeg lénk Partei am Land. Mir hunn am Mir hunn an all Bezierk dat bescht Resultat säit eiser Grënnung virun 20 Joer erziilt. An ausserdeem, an dat freet mech besonnesch, wäerte mer an zwee Joer, dank dem Rotatiounsprinzip, Zu 100 Prozent vu Fraen an der Chamber vertruede ginn. Ech wëll op dëser Plaz dem Nathalie an dem Myriam an natierlech och dem Marc an dem David fir hiert gutt Resultat gratuléieren. Ech wëll awer och eis alleguerte gratuléieren. De Fait, dass déi Lénk säit eiser Grënnung op Paritéit gesat hunn, dass mer jonk Fraen aktiv opgebaut an ervirbruecht hunn, dat huet sech bei de leschte Walen 2017 an 2018 ausbezuelt. Leider war d'Walresultat am Allgemengen aus feministescher Vue alles anescht wéi berauschend. Mat 12 Fraen, déi direkt an d'Chamber gewielt goufen, ware mer op engem Niveau mat Saudi-Arabien. An och bei der Regierungsbildung gouf leider verpasst fir Paritéit ze suergen, woubäi se do wahrscheinlech all aner Suergen haten. Bei der LSAP hu sech Ministeren ëffentlech drëm gestridden, hirer Responsabilitéit vis-à-vis vum Wieler net nokommen ze mussen a stattdessen dierfen op Bréissel ze goen. An déi Gréng schénge sech no hirem Wahlerfolleg gefrot ze hunn, wéi se nach kënne weider géingt hir fréier Idealer goen. An der Tëschenzäit huet déi Partei, déi sech op Froe vun Ëmweltschutz a Fridde gegrënnt huet, e Bëtongs-, Police an Arméisminister an enger Persoun. De Fait, datt an de meeschten Demokratien d'Ministèrë vu Verdeedegung a bannenzesser Sécherheet getrennt sinn, dat schéngt hei am Land net esou wichteg ze sinn. De betraffene Minister huet awer och nach aner Aufgaben. Als fréiere Gewerkschafter ass e schliisslech och nach domadder beschäftegt, ze verhënnert, datt d'Ugestallte bei Luxtram déi selwecht Aarbechtskonditioune kréie wéi wa se am ëffentleche Service géinge schaffen. Net nëmmen hu se manner Salaire, nee, mee d'Chauffeuren, déi mussen och nach onméiglech Stonne schaffen. A schlussendlech gouf dann och lo nach een Ugestaltenen, deen ugefaangen huet sech gewerkschaftlech ze engagéieren, erausgehäit. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, dat ënnerscheet eis vun deenen anere Parteien. Eis Existenzberechtegung sinn net d'Wahlen, déi si just Mëttel zum Zweck, fir kënnen d'Stëmm vun der Zivilgesellschaft an d'Institutiounen gedroen. Mär sinn déi, déi eis solidariséiere mat de schaffende Leit an hire Kämpf. Mär waren op Solidaritéitspickeeë fir Luxtram-Beschäftegter. An et war den David, deen de François Bausch zweemol an der Chamber viru seng Responsabilitéit an deem Dossier gestallt huet. Mär ware wärend deem gréisste Streik säit Joren un der Säit vum Fleegepersonal zu Beetebuerg. Genausou wéi op der Genausou wéi op der grousser Maniff vun de Bauaarbechter, wou de Marc deen eenzegen Deputéierten op hirer Säit war, deen si ënnerstëtzt huet. Wa Rietser an der ganzer Welt d'Rechter vun de schaffende Leit verstümmelen a wann d'politesch Mëtt se gewäerde léisst, dann ass et eng sozial Necessitéit, datt lénk Kräft hei an iwwerall gestäerkt ginn, fir sech deem entgéint ze stellen. Den Drock, dee mer a lescher Zäit ausgeübt hunn, deen ass jo och net spuerlos un deen anere laanscht gezunn. Wann ee sech den aktuelle Regierungsaccord ukuckt, huet d'Koalitioun vir, vill Saachen ëmzesetzen, déi mär scho säit eiser Grënnung fuerderen. D'Legaliséierung vu Cannabis, de gratis ëffentlechen Transport sinn zwee Beispiller dofir. Och d'Gratuitéit vun der Kannerbetreiung, wann och nëmmen deelweis, an eng Reduktioun vun der TVA op Hygiènesproduiten, alles dat hu mär scho laang gefuerdert. An elo gëllt et natierlech, op d'Ëmsetzung vun deene Mesuren opzepassen. Bei anere wesentleche Sujeten ass de Koalitiounsaccord awer ëmsou méi enttäuschend. Ech hu virdru gesot, dass 2018 d'Joer vun de Widderspréch war. Wéi kann et sinn, dass am räichste Land vun der Welt 14 Prozent, e Rekordwäert, 14 Prozent Working Poor schaffen a sech déi versprache strukturell Erhéijung vum Mindestloun dann awer als Mogelpackung erausstellt? Een Deel war schonn am Viraus decidéiert. En anere Ruff huet quasi nëmmen aus Steiergelder finanzéiert. An iwwerhaapt ass d'Erhéijung lächerlech geréng par rapport zum Aarmutsrisiko. Wéi ass et méiglech, datt méintelaang iwwert eng Aarbechtszäitreduzéierung geschwat gëtt an d'Resultat um Enn ee Congés an ee Feierdag ass? Net mol déi sechst Congéswoch war drun, obwuel déi nu wierklech keng minoritär Idee war. Schliisslech hunn iwwer 10.000 Leit virun zwee Joer eng Petitioun dofir ënnerschriwwen. D'LSAP huet se versprach an déi Gréng haten se als Proposition de loi agereecht. Zu engem Zäitpunkt virun 20 Joer, wou se nach un dat gegleeft hunn, wat se gesot hunn. Wéi kënnt een op d'Ideen, an enger Gesellschaft, an där a Steierfroen all Gläichgewiicht duercherneen ass, tëscht Mëttelstand an Héichverdénger, tëscht Aarbecht a Kapital, tëscht Menagen a Betriber, wéi kënnt een do op d'Idee, ënner deene Konditiounen nach de Steiersaz fir grouss Betriber erofzesetzen? Dat si keng rhetoresch Froen, Kolleeginnen a Kolleegen, ech hunn eng Äntwert drop. Dräi Véierels vun de Salariéen am Privatsecteur hu kee Wahlrecht. Do fält et a ganz ville Parteie ganz einfach, hir Rechter net ze stäerken an amplaz Kaddoen un déi ze maachen, déi se zwar net brauchen, mee déi awer um häertste jäizen, d'Patronat, an zwar virun allem vun deene grousse Betriber. E groussen Deel vun de schaffende Leit ass net anstänneg vun der Politik vertrueden an dowéint musse mär eis och weiderhin asetze fir eng Ausweidung vum Wahlrecht. Mee bis dohin ass et gutt, datt et aner Méiglechkeete gëtt, wou d'Salariéë hir Vertrieder wiele kënnen. Am Mäerz dëst Joer si Sozialwalen. Vill vun eise Membere wäerte sech do presentéieren, entweder fir d'Chambre des Salariés oder fir d'Delegatioun an hirem Betrib. Béides ass wichteg, fir d'Rechter an d'Interessie vun deene schaffende Leit ze stäerken. Mär gesinn aktuell, dass gewerkschaftlecht Engagement nach ëmmer mat Risike verbonnen ass. Mee grad dofir ass et wichteg, sech ze engagéieren, sech fir déi eegen an de Kolleegen hir Rechter anzesetzen a fir eng staark Vertriedung vun de Salariéen ze suergen. Dowéint wëll ech hei jidderengem, dee sech den 12 Mäerz presentéiert, Bonne Chance wënschen. An enger Zäit, an där de soziale Fortschrëtt gebremst gëtt an an där en op villen anere Plazen ofgebaut gëtt, ass et onvermeidlech, datt nees progressiv Kräfteverhältnisser opgebaut ginn an datt d'Salariéen an d'Rentner sech mobiliséieren. Och dat heescht engagéiert fir Verännerung. Kolleeginnen a Kolleegen, 2019 wäert no Gemengen-, Chamber an Europawalen e reegelrechte Walmarathon op en Enn goen. Mir hunn an deene leschten zwee Joer vill geschafft. Et war net ëmmer einfach, als awer relativ kleng Partei vun engem Walkampf an den nächsten ze sprangen. Mee vill, souguer ganz vill Memberen a Sympathisante ware motivéiert an hu sech do abruecht, wou si sech am wuelste gefillt hunn, vu politeschen Diskussiounen zum Elaboréiere vun Texter an Deelhuele vu Maniffen. E grousse Merci dofir u jiddereen, deen eis seng Fräizäit zur Verfügung gestallt huet, awer och e ganz grousse Merci un eise Staff, klein aber ohu! deen zäitweis Onméigleches geleescht huet. Mee, wéi gesot, et ass nach net gepackt. A véier Méint sinn Europawahlen. An dee Wahlkampf, dee riskéiert ze polariséieren. Entweder d'Europäesch Unioun ass dat Beschte wat hir geschéie konnt, oder et ass de Grond vun allem Misär an d'Léisung ass de Wee zeréck zu den Nationalstaaten a soss guer näischt. Et wäert un eis sinn, déi schwaarz-wäiss Diskussioun opzebriechen. Well et stëmmt, d'Europäesch Unioun ass näischt wat d'Lénker iergendwéi kinnt begeeschteren. Se gouf gegrënnt an éischter Linn net als Sozialunioun fir d'Leit, déi hei liewen, mee als Handelsunioun, fir groussen Entreprisë méi einfach ze maachen, Suen ze verdéngen. Se huet ëmmer méi, se huet ëmmer méi eng neoliberal Logik ugedriwwen an huet hiren eegene Memberstaaten eng Austeritéitspolitik opgezwongen. An jo, d'Europäesch Unioun ass e bürokratescht Monster, weder demokratesch nach transparent, dat et lénke Kräften, lénken a soziale Kräfte ganz schwéier mécht, déi Verkrustungen opzebriechen an eng Politik fir d'Leit ze maachen. Am Fong ass et mol keng richteg Unioun, well d'Memberlänner ginn op all Niveau a Konkurrenz gesat, amplaz zesummenzeschaffen. D'Konsequenze gesi mer ëmmer erëm, D'Europäesch Unioun steet op der Säit vun deene Räichen a vun de Multinationallen. Dowéint feelt et a ville Beräicher u soziale Standarden, déi d'Leit virun der Ausbeutung schützen. A wann et haart op haart kënnt, wéi no der Finanzkris, da gi léiwer d'Länner mat hiren Awunner ausbludde gelooss, amplaz déi zur Keess ze bieden, déi opgrond vun hirer Gier Schold um Misär sinn. Dowéint musse mer mat der aktueller Politik briechen, Kolleeginnen a Kolleegen, an zwar esou gutt op nationalem wéi och op europäeschem Niveau. Well d'Problemer, déi sech eis stellen, sinn op béiden Niveauen déi selwecht. Wann ech soen, zu Lëtzebuerg wieren déi sozial Ongläichheeten op engem Rekordhéich, dann ass dat net vill anescht an Europa. Mer musse brieche mat der Politik. grousse Multinationallen de rouden Teppech ausrollt, ouni Konditiounen ze stellen, wat d'Aarbechtsbedingungen an d'Salairë fir d'Beschäftegt ugeet. Mir brauchen eng eenheetlech Grondlag fir e Mindestloun. deen et alle Leit an Europa erlaabt, anstänneg vun hirer Aarbecht ze liewen. Mir musse fort vun der Logik, ëmmer méi Servicer ze privatiséieren, an an déi entgéigegesate Richtung goen. Et brauch staark ëffentlech Servicer mat Investissementer, fir datt jiddereen eppes dovunner huet. Mir mussen ophalen, de Steierdumping ënnerhalb vun der EU ze erlaben an der Spiral no ënnen Grenz ze setzen. Dofir brauch et, dofir brauch et méi streng Reegelen op europäeschem Plang. Mee mär wëssen och all, dass virun allem Lëtzebuerg do an der Verantwortung ass, fir mat guddem Beispill virzegoen. Dat selwecht gëllt beim Klimaschutz. D'Ziler, deene sech d'Europäesch Unioun am Paräisser Accord verpflicht huet, wäerten net duergoen, fir d'Äerderwäermung op 1,5 Grad ze limitéieren. Vill, virun allem déi westlech europäesch Länner, hunn eng grouss historesch a finanziell Responsabilitéit z'assuméieren. Mär musse mat guddem Beispill virgoen an anere Länner mat manner Méiglechkeeten déi néideg Loft loosse fir sech ëmzestellen. An och hei steet Lëtzebuerg nees un der Spëtzt. Wat eis Klimabilanz ugeet, si mir um Podium vun den Negativ-Weltmeeschter. Mir hunn ee vun deenen héchsten ekologesche Foussofdréck op der Welt, véier an hallef Mol esou héich wéi de weltwäiten Duerchschnëtt. An dat erkläert och, firwat den Earth Overshoot Day, also deen Dag, op deem all déi natierlech Ressourcen opgebraucht sinn, déi mer am Fong pro Joer zegutt hätten, deen Dag, dee weltwäit den éischten August ass. Deen Dag ass fir Lëtzebuerg schonn den nonzéngte Februar. Den nonzéngte Februar! Dat si mol keng sechs Woche méi an d'Joer huet eréischt ugefaangen. Dat heescht, mär verbrauche siwe mol méi Ressourcë wéi mer zegutt hunn. Just de Katar huet eis d'lescht Joer iwwerholl. Kolleeginnen a Kolleegen, Europa a Lëtzebuerg mussen hir Responsabilitéit assuméieren. Et seet keen, datt et wäert einfach ginn, well et geet net duer, Schallimoen ze verbidden a mat Elektroautoen duerch d'Géigend ze fueren. Mir brauchen eng richteg sozial an ekologesch Transitioun. Mär mussen eisen aktuelle Wirtschafts a Gesellschaftsmodell radikal a Fro stellen, fir eise Ressourcëverbrauch nohalteg an eis Landwirtschaft biologesch ze gestalten. Wa mer eisen CO2-Ausstouss wäit genuch wëlle reduzéieren, da musse mer eraus aus der herrschender neoliberaler Logik. Endlech Ressourcen erméiglechen keen onendleche Wuesstem. Dofir brauche mer en alternative Modell. Et ass onabdinglech, an dat soen net just mär, dat seet de Weltklimarot. dass mer de Räichtum gerecht vun uewen no ënnen ëmverdeelen, wa mer de Klimawandel wëlle bremsen. Et gëtt kee Klimaschutz ouni sozial Komponent a keng an et gëtt keng ekologesch Transitioun ouni sozial Gerechtegkeet. Sozial Ongläichheete verstäerken de Klimawandel. Kolleeginnen a Kolleegen, wann ech soe mir misste mat der aktueller Politik briechen, da mengen ech dat awer och op engem Niveau, vun deem hei zu Lëtzebuerg an der Lescht net esou vill geschwat gëtt, souguer vill ze wéineg geschwat gëtt, an zwar déi enorm Militärausgaben, déi regelrecht explodéiert sinn an dëser Regierung no nach weider klamme sollen. Zum enge si mer Member vun der NATO, enger Organisatioun, där hir Existenzberechtegung mer net midd ginn a Fro ze stellen, besonnesch well d'NATO dat Bündnis ass, wat bei wäitem iwwer déi meeschten an destruktiivste Waffe verfüügt an elo och nach de Motor ass vun enger neier weltwäiter Oprüstungsspiral, wéi mer se zanter dem Enn vum Kale Krich net méi erlieft hunn. Lëtzebuerg huet sech verpflicht, fir ëmmer méi Suen an de Militärbudget ze stiechen. Dat geet esou wäit, datt an e puer Joer de Militärbudget méi héich wäert sinn, wéi dee fir d'Entwécklungshëllef. Dat hu mer dem LSAP-Minister Schneider ze verdanken an dem ehemolege Friddensaktivist Bausch, deen déi Politik riicht weiderféiert. Dat, Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass en Hohn! Mee nieft der NATO gi lo ëmmer méi Stëmmen haart, déi vun enger gemeinsamer europäescher Arméi schwätzen. Et geet hei awer net drëm, wéi ee vläicht kéint mengen, fir eng Alternativ zur NATO ze entwéckelen, ganz am Géigendeel. Déi nei europäesch Arméi soll d'NATO ergänzen, well et ëmmer nees Schwieregkeete gëtt, well d'NATO jo eigentlech just e Verdeedegungsbündnis soll sinn, och wa mer wësse wéi liicht déi Aschränkung an der Vergaangenheet scho konnt ëmgaange ginn. Mee fir alle méigleche Schwieregkeeten direkt aus de Féiss ze goen, gëtt déi nei europäesch Arméi als reng Interventiounsarméi geplangt, déi ausserhalb vun Europa déi europäesch Interesse soll militäresch duerchsetzen. Mär wëllen net matmaache bei der Oprüstungsspiral, bei där wéi sou oft haaptsächlech Privatinteresse vu groussen Entreprisen d'Iwwerhand hunn. Mär musse brieche mat der Politik vu Provokatioun a Militariséierung. Kolleeginnen a Kolleegen, ech géif nach gär eng kleng Anekdot erzielen. Ech war d'lescht Joer am Summer op Kreta an d'Vakanz war immens schéin. Mee wéi ech do esou erof an d'Bucht gekuckt hunn, ech hunn d'Vue genoss an do ass mer, do sinn ech de Gedanken net méi lass ginn, dass dat schéint blot Mier, an deem d'Kanner dohinne spillen, Dat selwecht Mier ass an deene puer honnert Kilometer weider westlech zur selwechter Zäit warscheinlech honnerte Mënschen erdrénken. Well nach ëmmer stierwe Mënsche beim verzweiwelte Versuch, an e bessert Liewen ze flüchten. Et ass dat dee gréissten Hohn a mir wäerten eis iergendwann als Europäer virun der Geschicht dofir verantworte mussen. Et kann net sinn, datt Europa zum engen et net fäerdeg bréngt, deene Leit e séchere Fluchtwee ze erméiglechen, an zum anere Liewe retten dann och nach kriminaliséiert huet, dass Leit aus der Zivilgesellschaft Crowdfunding maache mussen, fir al Fëscherschëffer ze reparéieren an da Leit am Mëttelmier virum Erdrénken ze retten, well d'EU dat net mécht, an dass déi Leit dann wéint Mënschenhandel ugeklot ginn a bis zu 20 Joer Prisong riskéieren. An et ass en Hohn, dass Sea-Watch Chrëschtdag a Silvester op stiermescher Séi huet misse verbréngen, well se de Culot hate Liewen ze retten. Dat ass dat Europa, an deem mär am Moment liewen. Dat muss awer net esou bleiwen. Et ass d'Aufgab vun de lénke Kräften an Europa, fir eng Alternativ ze kämpfen. Fir en Europa vun de Mënscherechter. Fir en Europa, an deem et iwwerall sozial Standarde gëtt, déi all Mënsch en anstännegt Liewen erméiglechen. En Europa, an deem Aarbecht anstänneg bezuelt gëtt an déi schaffend Leit alleguer déi selwecht Rechter hunn. Fir en Europa ze schafen, dat alles dru setzt, de Klimawandel ze bremsen a seng Responsabilitéit assuméiert. E friddlecht Europa, dat just nach der Militariséierung de Krich useet. Déi Lénk steet fir en Europa vun de Leit an net vun de Multinationallen. Kolleeginnen a Kolleegen, dat wat ech hei esou erzielen, dat kléngt vläicht e Moment utopesch. Mee eis Visioun vun enger gerechter Ëmverdeelung vum Räichtum, vun enger Politik, déi den Ëmwelt a Klimaschutz eescht hëlt, a vun enger Gesellschaft, déi net op Ausbeutung vun anere Länner opgebaut ass, dat ass d'Visioun vu ganz ville Leit hei am Land an an Europa. Ech erënneren drun, datt bal 1,3 Millioune Leit europawäit eng Petitioun géint d'Fräihandelsofkomme wéi TTIP ënnerschriwwen hunn. An dass hei zu Lëtzebuerg Dausende Leit géint CETA op d'Strooss gaange sinn. An ech erënneren drun, dass hei am Land mär déi eenzeg waren, déi déi Stëmm an der Chamber vertrueden hunn. An de Match ass nach net eriwwer. D'Europäesch Unioun kann nëmmen da fundamental transforméiert ginn, wann hir Feeler identifizéiert sinn. Dat mécht eis net zu Europagéigner, dat mécht eis zu Verfechter fir en anert, e fortschrëttlecht Europa. Et wäerten déi lénk Kräft sinn, déi d'Idee vun enger solidarescher Europäescher Unioun verdeedegen. Mir wäerten se verdeedege vis-à-vis vun de grousse Multinationallen an deene Leit, déi um Réck vun den normale Leit ëmmer méi an ëmmer weider Profit wëlle maachen. A mär wäerten se verdeedege vis-à-vis vun deene Rietsen a Reaktionären, déi Europa ofschotten a gläichzäiteg vum Neoliberalismus profitéiere wëllen. Well oft ass et dat Konkurrenzdenken an dat Gefill vun ofgehaange sinn, déi Frust, Jalousie an Haass ervirbrengen. Wann den Här Macron behaapt, Chômeure géife just net genuch no enger Aarbecht sichen, oder wann den Här Bëttel de Geck mat de Leit mécht, déi ni eng Méiglechkeet haten, e Prêt ze maachen an dowéint haut deenen horrende Loyeren ausgesat sinn, Déi arrogant Aart a Weis, de Leit Schold ze ginn un hirem Misär, dat ass et, wat d'Leit erkale léisst an deene rietse Populisten d'Saach esou einfach mécht. An dowéinst soen ech, et wäerten déi lénk Kräft sinn, déi d'Iddi vun engem aneren Europa wäerte verdeedegen, Solidaritéit, soziale Fortschrëtt, Demokratie an Ofrüstung. Oder wéi et d'Lénker scho virun 100 Joer gesot hunn, Brout a Fridden. Soen Iech Merci.